Ну, паян выбор пӗтӗм ҫӗршывшӑн, пӗтӗм халӑхшӑн чи пӗлтерӗшлӗ выбор темелле. Эп ҫак выбора тусах тултарнӑран вара ӗнтӗ миҫе раз хутшӑнни те хӑтӑлмастӑп. Пӗр выбора та хутшӑнмасӑр юлман. Паян шансах тӑратӑп пирӗн ҫак президента суйлас выбор йӗркеллӗ лайӑх иртсе кайса тӗрӗс выбор тӑвасса шанатӑп, мӗншӗн тесен ҫак паянхи выбор вӑл хамӑрӑн ҫӗршыв пуласлӑхӗ, халӑхӑн пуласлӑхӗ паянхи пирӗн суйланинче. Пуҫласа килтӗм. Суйлама май тытӑннӑ иккӗмӗш раз суйлатӑп кунта. Кунтах, конечно, мальтисенче пулма та кунта кӗтсе илнӗ суйлас тесе. И кушкикине пулатӑп, Анне зайт светлыйпа. Ҫампа мӗнле шунепа хӑвӑрӑн кӑмӑлу мӗле пулсассӑн суйлав вӗренмелле.

Эпӗ ӗнтӗ вӑхӑра салтака килнӗ ҫулах кашни ҫул мӗнле вӑхӑр пулнӑ ҫавна киле пӑрӑннӑ. Халь пӑхса пынӑ кӑҫалхи ҫул самый главнокомандующий крещение суйлатпӑр, шанатпӑр, потому что малашне пирӗн ӑнса пулӗ, пурнӑҫсем лайӑхланса пырӗҫ и хӑйӗн каланӑ сӑмахӗсене пурнӑҫласа пырӗ тесе шутлатпӑр. Ҫав юлашки сӑмах ӗнтӗ.

Ӑна тӑхтасси перен вунӑ бригадӑпа хупаларӗҫ. Ҫавсенчен специалистсем пухса карпуталак ҫавсем хупаларӗҫ ӑна. Камастер ҫавӑ ӑсӑлсан. Ӑна, в общем, Эпӗ кӗнӗ заказра лекрӗм. Мана ҫремӗр тӑраттарса ҫремӗраш текен ҫынна купалама лекрӗм. Эсӗн те лайӑх купаланать, сӑвать, кладка тума пултарнӑ? Кладка тума пӗлнӗ те Эпӗ арминче ӗҫленӗччӗ. Пӗлнӗ хамӑрялса хӑшкӑсем пӗлнӗ, илчече те купамал пӗлет, лайӑх купалать тенӗ. Давай ӑна явӑҫтарассин.
Кунта илчӗҫ вара ӗҫлеме.

Ҫавсене курам. Унта классе те тумӑр, классе. Классе ӗнтӗ кашни. Классе теме пуланӑ. Ага.
Санпа пӗрле кам ӗҫлерӗ? Тимуш тете, Туркин Тимуш тете ӗҫленӗ. Тата кам? Рыкин. Эпӗ, эпӗ, мӗнле каламалла? Партии партии ӗҫленӗ. Пӗр партии кунта фронт работы ҫакна хывнӑ. Пӗр партине классы хӑваланӑ, тепӗр спортзалта хӑваланӑ.
Шкул зданийӗ харӑса ӗҫленӗ яла вӗт. Харӑса ӗҫленӗ.
Пӗр кӗтессине пуҫласа мар.
Ну, я классе, мана как классе.

Калам, пулатӑн, ништӑран кунта пулать. Санпа пӗрле кам купалар? Тимуш тете, выртти Тимуш купалана, унтан выртти Борис купалана. Мана классе купалар, хам пӗччен лекрӗм. Подхобниксем хамӑралсене пулган ҫала. Хамӑралсем унта хӗрачасем, пурсене пурне хӗрачасем унта. Хӗрачасем ӗҫлерӗҫ. Укҫана, этем, Тивӗҫлӗ врач тесе вӗсем паҫтӑр. Ага, вӗсем ӗнтӗ классӑр хушшине кӑна. Тирпейлесе барак та. Хӑвӑртах пионер паллаштарма пионер. Кран, кран пирки каланӑ тетсе пионер дехала ведь? Пионер крану.
Шамба. Пионер была.

вӗсем коллектив вӑйлӑ пулни пирки тата ӗнтӗ халӑх, ял халӑхӗ активно пулни пирки клуб тума сем ҫын пек вӑй ҫак ӗҫе хускатнӑ клуб тӑвас ӗҫе. Ну, кушкӑсем ҫак япала ҫукрах. Эсир ялта кушкӑра нумайрах пурнаш шухӑшла-и? Кӑна каламастӑр пуль ӗнтӗ, Халь ӗнтӗ ҫемьеленӗ те пӗлтерӗшӗ.
Кушаканах пулма пар ӗнтӗ.
Пока кунта. Кушкӑ халӑх килӗшет те вара кушкӑра мӗнле сире пурӑнма? Килӗшет. Кумалла, ҫынсем

Ну, кӑна каламастӑр пулсан, хушкӑрах юласси ӗнтӗ. Сире, может, тата лайӑхрах хваттер условисем лайӑхрах туса парсассӑн ӗнтӗ. Вообще, коллектив туса курсассан, сире хӑвӑрӑн ят та ҫӗкленет. Хушкӑ ялӗнче сирӗнпе пӗрле ҫӗкленсе ката. Борисов мӗнле патрикелӗнче вӑл ӗҫлет уже ничего чух, унӑн мӗн те пулманди ҫалать-ха. Калӑпӑр, халӑхӑн ту талантсӑр пулмасть ял ҫинче, ҫалать-ха. Халӑх талантлӑ, халӑх таланчӗпе сирӗн пултарулӑхпа ертсе пырсассӑн сирӗн ӗҫ шикленсе каять. Ял халӑхӗ те уже урӑхларах. Эсир ҫав музыкантсем вӗсем ҫав тери пысӑк май пӗлтерӗшлӗ ҫынсем, халӑхшӑн, ялшӑн калӑпӑр. Кардина калӑпӑр. Хӑй вӑхӑтӗнче наблюдатор Николай Сергеевич. Салам. Хӑй вӑхӑтӗнче Самар облаҫӗнчи Кармал Аделяковна Исагаровичӑн хваттерпе бомбардир ҫыркаҫнӑ. Манӑн юлташ пулнӑ хӑй вӑхӑтӗнче. Ҫавӑнта ҫити Натшан чӑнса кайнӑ. Вот если те пирӗн алда ҫавӑн пек ӗҫлеме пултарайсассӑн, тухса тармасассӑн, пӗлтерӗш пулатчӗ. Пур, пур халь пока ҫынсем пирки каласа каймастпӑр кунта, может Миҫе ҫул пурӑнать?
ҫимӗҫ тату. Ну, ҫав клуб ҫуккипе мне сире ял халӑхӗпе паллашма кӑштах, мӗне

Так. Вот ведь эс ӗмӗртӗр Швеция тапрунный, ҫамрӑкшне унта-кунта ҫӳремен пулсан? Ҫук.
Саратовский округра тракториста вӗреннӗ. Ага.
Унта вара виҫӗ ҫул унта ӗҫленӗ. Ваката кайнӑ.
Мӗне выбора ҫак мӗнсен те шахтасен те ӗҫленӗ ҫӳремен-и? Кашнинче ҫӳренӗ Выбора, выбора кашнинче ҫӳренӗ? Кашнинче.
А Кушкӑра кашнинче выбора ҫӳренӗ каллех? Тиктермене пӗлетӗн? Тиктермен. Депутатсем ҫурапа та ҫӳренӗ. А вот ҫак суйлава ҫӳрепӗр.

никам та пире лайӑх пурнӑҫ туса памасть. Ҫанталӑкӗ паян Кушкӑялӗнче чӑнах та ҫил-тӑман та тухса каять, чарӑнать та. Ну, пӑхсатӑн чухне ҫынсем пурте утаҫҫӗ, пурте васкаҫҫӗ. васкаҫҫӗ. Ну, наверное, кӑнтӑрпа ҫитнӗ тери ну, утмӑл ҫитмӗл процент пирӗн ялсем сасӑлама пултараҫҫӗ тесе эпӗ шутлатӑп. Мӗншӗн тесен эпӗ хам та темиҫе ҫул хушши ҫак секретарь пулса ӗҫленӗ суйлав участокӗнче. Ҫавӑнпа та пирӗн ҫынсем хастар хутшӑнса хӑйсен тивӗҫне пурнӑҫласса шансах тӑратӑп. Пирӗн анне калатчӗ, вот манран ҫав правӑна никам та тухса илмен, ҫавӑнпа та суйлава эп кашнинче хутшӑнатӑп тесе. Вот эп те ҫавна каласшӑн. Пире ҫав суйлав правине панӑ, никам та тухса илмен, ҫавӑнпа та унпа пирӗн пӗлсе тӗплӗн усӑ курмалла тетӗп.
Вот эсир хӑвӑр суйлав комиссийӗн членӗ пулнӑ чухне пулса ӗҫленӗ члене пулса ӗҫленӗ халь калӑпӑр ахаль граждан пек эсир хӑвӑр тивӗҫе пурнӑҫларӑр мӗн те пулсан улшӑну пулса иртни? Ку улшӑнусем, наверное, пулса иртнӗ. Ун чухне мӗнле каламалла? Кабинӑсене хамӑр лартаттӑмӑрччӗ. вӑтам кабинетсенчи занавескӑсене пуҫтарса тунӑ халь пурте хатӗр. Вӗсем урнисем те. Избирательная комиссийӗн те килет ҫав ӗҫсем япаласем. Избирательная комиссийӗн те килет. Тата ну ҫӗршыв та пулӑшу парать темелленте укҫа тенкӗ уйӑрать. Вон иртнӗ суйлавра Государственная Думӑна суйланӑ чухне видеотранслякци пыратчӗ. Ветеринарпа чи малтан хамӑралсем мӗнле сасӑланине интересленсе пӑхса илтӗм. Унтан сӑрӑлсене пӑхса илтӗм. Онлайн пӑхма пулатчӗ, да? Пӑхма пулатчӗ.
Онлайн, мӗнле. Ну, хальхинче, хальхинче, ну, пӗтӗм ҫӗре ҫитеймен тер, ну, пирӗн кунта ҫук. Вот иртнӗ суйлав Госдумӑра чухне интернет урлӑ

Ну, ял халӑх ӗнтӗ мӗнле пурӑнать? Шкул мӗнле сывлать? Шкул лайӑх сывлать, ял халӑхӗ тоже лайӑх пурӑнать. Э, ҫулла Государственная Дума депутатсене суйлас умӗн мӗнпе пирӗн яла килнӗччӗ ял тӑрӑхӗнче ҫынсем мӗнле пурӑнас тесен Кусем ыйтса пӗлӗҫ. Ну, сирӗн тес ҫулсем начар-ха кунта, тес Микка ҫулсем те кунта тӑват-пилӗк ҫул каялла акку теп хирӗҫ ҫыхасса теп каҫма ҫукчӗ теп. Халь теп пор-ха теп. Чул сарнӑ, спокойно любой сандалӑкра кӗрсе тухма пулать. Шкулсем мӗнле? Ну, шкулсем те теп, халь нимле тӑваймастӑн. Ача шучӗ чакнӑ пиртен, чакнӑ пирте. Пирӗн ялта базовый шкул-ха.

Ну, кунта эсир калар, ютран килсе курнисем ҫулсем лайӑхах мар тесе калаҫҫӗ пуласӑн, айккинче курӑнать пуль вӑл. Вӗсем эти малтанхине мӗнле пулнине курман. А тӗрӗсне ҫавна. Ҫавӑнпа вӗсем калаҫнипе наверное килӗшмелле пуль. Тата лайӑхлатса парсасан, асфальт сарса парсасан, вӑл сире лайӑх пулмалла пек туйӑнать ман шутпа. Лайӑх, лайӑх.
Паллах. Эп ҫампа журналистсене мӗн тӑваканччӗ,

Пилӗк ҫул каялла, сакӑр ҫул каялла мӗнле пулни санпа танлаштарӑпӑр. А ытти вӑрҫӑра ывӑлсемпе танлаштарма, ну, ӑна тухса ҫӳремелле. Ну, халь телевиденипе, телевизорпа курма пултаратпӑр-ха ӗнтӗ ҫынсем мӗнле пурӑннине. Куран, интернет урлӑ пӑхма пулать.
Ҫитӗнчен япӑх пурӑнас марччӗ, пирӗнте лайӑх пурӑнсчӗ, ла? Ҫитӗнчен япӑх пурӑнмалла мар. Вон хальхи суйлав умӗн те нумай кандидатсем президент пулас текен кандидатсем сире ҫак чухне улашса тӑваҫҫӗ. Лайӑх пурӑнсан, вӑйлӑ ҫӗршыв пулсан, енчен те эпир начарларах пулсан,

Арӑм калаҫнинче те вӑл мӗнле ҫамрӑкне юпталатӑп. Пирӗн вӗт, ну, пек, кунне пек юпталатӑп. Сӑмахран, те урамра иртсе пырать здоровый ҫын. Умадет вӑтӑлаҫ, сывлӑх сунать. Калаҫни е ӗҫтенчен те слабый ҫын пулсан, унпа пирӗн пурӑнса утать, калаҫмаҫҫӗ.

Хисеплӗ куракансем, паянхи кун икӗ пин те ун саккӑрмӗш ҫул, ун саккӑрмӗш мартра эпир паян суйлавра кунта, Кушкӑ ялӗнче, Елчӗк районӗнче. Паянхи кун эпир тӗрӗс суйлав таппӑр Мӗншӗн тесен эпир паян суйлава пурте пуҫтарӑнатпӑр кунта, лайӑх тӗрӗс суйлав тӑвасшӑн. Суйлава ӗнтӗ эпӗ ӗнтӗ вун сакӑр тултарнӑранпа, вун сакӑр тултарнӑранпа ҫӳрепӗр. Кашни суйлава ҫӳренӗ, ҫӳресчӗ те-ха. Мӗншӗн тесен пирӗн, эпир суйланипе ӗнтӗ пирӗн пурнӑҫ хамӑртан килет. Эпир тӗрӗс суйласан, тӗрӗс шухӑшсем тытсан пурнӑҫ лайӑхланса пырас тӑрӑшӑнӑр. Паянхи кун пурнӑҫӗ начар тесе калас килмест, лайӑх. Мӗншӗн тесен ялта пурӑнса та эпир Мӗн илмелли илейӗпӗр, мӗн ҫимелли ҫийӗпӗр. Хам ялта пурӑннӑ май депутат пулнипе, ял старости пулнипе ӗнтӗ каласа хӑварас килет. Чӑнах та пирӗн Кушкӑ ялӗпе каласа хӑварас килет. Кушкӑ ялӗнче пирӗн клуб ҫукки пӑшӑрхантарать паянхи кун. Фок ҫукки пӑшӑрхантарать, кӳршӗ-яла хайҫма йывӑртарах. Ватӑсене тем пулӗ. Ҫамрӑксем ӗнтӗ машиналисем пур ӗнтӗ сахалрах ӗнтӗ. Ну, пӑшӑрханусем ҫав та. Ну, эпир ӗнтӗ паянхи кун суйлава панӑ лайӑх тӑрӑс пулӑпӑр сан ӗнтӗ. Наверное, ҫак эпир ӗмӗтленнисем пурнӑҫ нанса кӗтетпӗр, шанатпӑр. ҫак суйлавсенчен те активлӑ хутшӑнса тӗрӗс суйлав туса, наверное, пурнӑҫа лайӑхлатас тесе шутлатпӑр. Тавта пуҫ.
Думбурне те паян берен марзан унсаккӑрмӑшӗ, 2019 ҫулхи Пурте пӗлетӗр ӗнтӗ паян пирӗн ҫӗршывӑн выбор кунӗ те пӗр ҫӗршывӑн президентне суйламалли кун. Пирӗн Кушкӑ ялӗнче пурӗ виҫҫӗр тӑхӑрмиҫӗ избиратель. Паянхи кун аллӑ процент килнӗ темелле ӗнтӗ, халӑх илсе пырать майпе. Ҫанталӑкӗ лайӑх пулмасан та, ну, халӑхе пурпӗрех килет. Чӑнах та паянхи кунтан малашнехи хамӑрӑн пурнӑҫ мӗнле пулнинче те килет. Пурне те ыйтса каласшӑн. Давайте пурте выбора килмелле, тӗрӗс выбор тумалла. И кирлӗ кандидатшӑн хамӑр сасӑсене памалла пулать.

Таврӑнӑрха хыпарса килме
Ну, пурнӑҫ ҫапӑхсассӑн, калӑпӑр, пӗр вун сакӑр ҫул каяллахи танлаштарсассӑн, пӗр виҫ-тӑват ҫулхипе танлаштартассӑн. Пурнӑҫӗ лайӑхланса пырать теме пулать.
Ун шутӗнех ҫапӑни лайӑх. Ялта вӑл тӑлӑнать.

Эсӗ ӗнтӗ хӗрӗхмӗш ҫулхи, мана тепе пӑшӑлтатчӗ. Пӗрле ҫуралнӑ шкулта та пӗрле вӗреннисем, пӗр класра вӗреннӗ. Вот. Эсӗ ӗнтӗ Караканта темскер кайса ҫӳремен-и? Ҫук. Ялта пурӑннӑ пӗр манӑҫлӑ вӗт. Ялта пурӑннӑ. Крановщик пулса ӗҫленесӗ. Пинте тӑвӑрҫа аллӑ тӑххӑрлӑх ҫурта салтака каҫаҫҫӗ. Виҫӗ ҫурӑ салтака границӑра, турецкий границӑра, значит, чувашский асӑсӑр тӑсӑ.
чикӗ наружа тӑрӑху нумайччӗ? Наружа тӑрӑхунисем пӗрре пулнӑ. Пулнӑ.
Сан, сан куҫу мӗнччӗ ӗнтӗ? Эс унта хутшӑннӑччӗ мӗнле? Хутшӑнман. Сирӗн ачасем, санӑн, сирӗн юлташсем? Хутшӑннӑ. Вот. Саша, пока мы каля. Кунта йӗретпӗр.

Ну ӗнтӗ ҫаҫ хӑшӗсем ӗҫре пулчӗ, хӑшӗсем унта. Ну, краҫҫын ӗнтӗ сасӑласа пек пуль тесе тӑрам. Вот пирӗн шкул кӑҫал ҫӗр ҫитӗнмелли ҫул тултарать, Петр Никитич. Ҫав кӗнекене сирӗн пур ачата кисессинче тӗрӗс пулать пуль кӗнӗ кӗреҫҫӗ. Калӑпӑр, Петр Петрович вӑл эпир пӗр вӑхӑтра вӗреннӗ ученый тесе кӗрет. Татьяна Петровна сирӗн аслӑ хӗр, аслӑ ача. отличниксем хушшинче кӗрсе каять. Георгий Петрович врач пулса кӗрет, унтан Маргарита Петровна учитель, филолог пулса кӗрет, унтан Геннадий Петрович производственник, вӑл инженер пулса кӗрет. Вот эсир мӗнле пултаруллӑ ачасен ашшӗ. Унӑн ҫак ачасен пултаруллӑ пулччӑр тесессӗн вӑрттӑнлӑхӗ мӗнри? Ну, ачасене пултарать пултӑр тесессӗн вӗсене ҫавӑнтла ачасене пӑхса тупӑн. Мӗнле вӗрентесе тӑрассисем пулнӑ. Тӗп сӑмахран, ачасем вӗреннӗ чухне шӑматкун каҫхине пӗрре урапа кӑларнӑ, ытти кун пӗрре те кӑларман, только вӗреннӗ. Ҫирӗп тытнӑ вӗсене.
Вӑт хӑйсен тӗллӗн вӗренсе тухрӗҫ пурте лайӑх енӗпе. Ура ҫине тӑнӑ. Ултӑ ача пулнӑ, виҫӗ унта, виҫӗ хӗр, пурте лыҫрипе пӗтернӗ лайӑх. Савнайпа пытарчӗ. Пурте вӑрлӑ ӗҫлӗҫ. Ҫӗршыва юрӑхлӑ. Ҫӗршыва юрӑхлӑ теҫҫӗ. Ывӑл ҫӗршыва юрӑхлӑ пултараҫҫӗ, хӗр ҫынна юрӑхлӑ пултараҫҫӗ. Ҫынна та юрӑхлӑ, ҫӗршыва та юрӑхлӑ. Хам та виҫӗ ҫул тӳрӗ пограничнӑй ваҫкарасӑн ыйтӑм.
Тав сире, Петр Никитич, ӑна ҫу пултӑр. Ҫӳретӗҫ. Говорю профессор, я ялта кӑна пурӑннӑ-и? Ытти ҫамрӑк ачусене унта-кунта караканта тем скрепсене кайса ҫӳремен-и? Кайман.
Утмӑлмӗш ҫулта Августин ҫирӗм пӗрте армие кайнӑ. Утмӑлмиҫҫӗ декабрь ҫитсе таврӑннӑ Германинчен. И ҫавна вара мана колхоз Таврӑнсассӑна помощник бригадирӗм пулма шанса пачӗҫ. Ҫавӑнтанпа фермӑра ӗҫленӗ 12 ҫул. 20 ҫул помощник бригадиром, бригадирла тӑванлӑ ҫул. Кӗтни пенсине чечек каспанче ӗҫленӗ. Фермӑра эсир тӳрех за фермӑна ларнӑ-и? Мӗнлерех пулнӑ? Помощник бригадир пулнӑ

Вот эсӗ те, Григорий Васильевич, ялта ӗмӗрӗпе пурӑннӑ. Ял мӗнле ылмашӑнчӗ? Мӗнле улшӑнусем пулчӗҫ?
Ял ылмашӑнчӗ. Сӑнарта эпир ҫамрӑк ҫын йышшине каласан лайӑх, лайӑх ҫар тери лайӑх. Газӗ те пур, пурте пур. Пурте ҫителӗклӗ. Хальпире тем более пенсионерсем пенсие вӑхӑтлӑ параса тӑраҫҫӗ. Ну, Колхоз пирӗн Кушкӑ колхоза савӑнтарайми ҫав тери тӗлӗнтерет пире, малтан ӗҫленӗ ҫынсене. Пирӗн фермӑра тӑкӑрсӑр-пуҫ, сакӑрсӑрла пуҫ выльӑх пулма пушантарать. Халь Кушкӑ фермине салатса ярса пӗр пуҫ выльӑх та ҫук. А пирӗн ферма республикипе килӗме тунӑ. Хӗрӗ Леска пӗрмайса малтисен ретӗнче пулса тӑнӑ ӗҫленӗ. Сан пек. Вот паян клубра килтӗмӗр. Хаврӑль те пурнӑҫ Кӑтартса пынине шута тытса ну, хамӑра кирлӗ тава тивӗҫлӗ президента суйларӑмӑр.
Выборы президента сиктермени? Сиктермен.
Активлӑ позицилле пулнӑ. Хозяйки бейсмӗрди.

Ялта фермерский хуҫалӑх ертсе пыратпӑр. Вун виҫҫӗмӗш ҫулта йӗркелес анчӗ ҫак фермерский хуҫалӑха. Ӑсаккӑр тултарнӑран варах саппӑр, пулӑра ҫакӑнта ҫӳретпӗр, пӗрле те сиктермен, яланах ҫак шкула килсе мӑнтӑрма пӑр суйлатпӑр. Тата мӗн каламалли пур ӗнтӗ? Яланах президентшӑн сасӑланӑ, депутатсемшӗн сасӑланӑ. Вӗсем пире пулӑшса пырас, урама та шӗкӗл сарса пачӗҫ, мӗнсене те асфальтсем тӑраҫҫӗ. Питӗ кӑмӑллӑ, питӗ лайӑх. Тивӗҫлине суйласассӑн?
Да, тивӗҫлине суйласассӑн. Тивӗҫлине суйласассӑн результат пур. Вот что надо было.

Миҫе вырса хывтарма суйламан ӗнтӗ. Салатра та суйланӑ, ӗнере те суйланӑ. Мӗн пӗр сӑмах мӗн туман. Лайӑх пурӑна пыркать, пенсие путса ҫитет. Мӗнле каламалла? Сывлӑхпа мӗнпе мӗн пурне салат мӗн тунан, ҫавне кӑна каласшӑн Ҫакӑн калама те юраман.
Ну, пурнӑҫ те ҫарах мар-ха, Пурнӑҫ те ҫарах мар-ха. Пурнӑҫ лайӑх.
Ырӑ кун пурне те. Эпӗ паян Путин кандидатӑн закончили пулнӑ май ҫак саманта суйлав мӗнле иртнине каласа хӑварасшӑн. Тватҫӗрпе яхӑн суйлавҫӑ пулсан ҫак вӑхӑта пирӗн виҫҫӗре яхӑн суйлавҫӑсем сасӑларӗҫ. Пӗтӗмӗшле илсен ҫак суйлав питӗ аван иртет.

Наташа кушкӑ хӗрӗнче кушкӑ хӗрӗн ҫӗр ҫинче ҫуралса ӳснӗ, ҫитӗннӗ. Вут халӗ ӗнтӗ ҫитӗннисен шутне кӗнӗ. Миҫемӗш хута выбора кӗленӳшӗ? Мунса тултарнӑранпа сиктермен те пӗр выбора та. Ага, миҫе хутчен лекрӗм ҫак выбора? Суйлама лекрӗм.
Эп астӑвас ӗнтӗ. Миҫемӗш хут-ши?

Пурӑнмалли мӗнле калама Ну, жилье ӗнтӗ, мене пурмалли ҫуртсем пулччӑр ӗнтӗ. Калӑпӑр унта ялта та услови лайӑх пулӑр. Урамсене асфальт сарса парсассӑн та лайӑх желательно.
Лучше вырнаҫтарсан. Ну, халь ӗнтӗ сирӗн гастрольсӗр хӑвӑр мӗнпе хӑвӑр халӑх пуҫтарсан ӗнтӗ. Патшалӑх вӑйӗпе пуҫтартассӑн ҫанталӑк асфальт сарса парсассӑн лайӑх пулать тата? Лайӑххине кӗтетпӗр ӗнтӗ. Эпир сыванакан йытата пирӗн пурнӑҫа тата лайӑхлатасса шанатпӑр.

Вара кашнинчех эсир суйланӑ кандидат ҫеле тухать-и унти мар и
А влаҫ мӗнле калаҫҫӗ, нос поветровый держит теҫҫӗ, согласен? Меня ҫӗршыври политикого интерес кӗнсе тӑратар, пурнӑҫ пурнӑҫ вӗҫе кама суйлапӑр, ҫавӑнтан килет. Малалла штагаясса ҫалать-ха? Камасен амалне суйлатпӑр ӗнтӗ. Вот ӗнтӗ ҫак выбор турӑрӑн десертан выбор меня суйласа тухрӑр. Пурнӑҫ

Выбора пӗрмаях ҫӳрени, тиктермени мӗнле? Выбора эпир пӗрмаях ҫӳрени. Эпӗ ку яла кайса килни вӑтӑр пӗр хӗрӗх пӗр ҫул ӗнтӗ. Ҫав таран вара кашни ҫулах пулнӑ выборсене эпир активлӑ хутшӑннӑ йышлӑх. Сиктерсе хӑварман. Вот если суйланӑ президент если суйланӑ кандидат кашнинчех ҫӗнтерет-и мӗнлерех? Эпӗ суйланӑ кандидат кашнинчех ҫӗнтерсе пынӑ. Эпӗ яланах тивӗҫлӗ кандидата суйланӑ тесшӗн.
Вот выбор суйлав турӑр ӗнтӗ, мӗн кӗтетӗр малашнехи пурнӑҫра ӗнтӗ? Президента суйлаплӑ ҫапах хӑть те пирӗн. Ну, эпир ӗнтӗ пенсионерсем халь те халь. Пирӗн те медицина лайӑх пулӑшӑвӗ кирлӗ ватченсене. Пенсисене ӳстерсе пырсассан кандидатӑн программинче пуррисен социальнӑй пурнӑҫсем ҫинчен те нумай асӑннӑ.

Паянхи куншӑнах та паллӑ кун. Паянхи куна пирӗн малашнехи мӗнле пурнӑҫ пуласси кӳршӗ курӑнса тӑрать. Чӑнах та Кушкӑ ялӗнче пирӗн паян актива хутшӑнса пупӑра хутшӑнчӗҫ ял халӑхӗ. Питӗ кӑмӑллӑ пулчӗ. Пӗтӗм ял халӑхӗ пупӑра килсе хӑйсен шухӑш-кӑмӑлне кӑтартрӗҫ. Килмен ҫынсем пулмарӗҫ ӗнтӗ. Пирӗн Халь выбор результачӗсем паллӑ пирӗн Владимир Владимирович Путиншӑн сакӑрникӗ процент сасӑланӑ ӗнтӗ. Питӗ кӑмӑллӑ ку результатсемпе. Ну, тата лайӑхтарах, пысӑктарах процент тунӑ пулсан тата лайӑх пулатчӗ. Мӗншӗн тесен Владимир Владимирович хальхи президент ӗнтӗ вӑл ертсе пынӑ. Ну, малалла та вӑл ертсе пырасса эпир тӗрӗс ҫулпа ял халӑхне илсе каясса шанса тӑратпӑр. Ҫавӑнпа та паллӑ кунта, что Путиншӑн сасӑлани сакӑр процент кӑтартса парать.